Abusua yɛma wo akɔ aba ba wasaseɛ no sɛ dwumadie so ɛwɔ Hines TV so dwumadie yɛde ba wakɔ mu kwasia da yi ne kwasia da biara enyimmerɛ no nsia kɔpem no nsia mpaa mu ne asan ti mama obie mu benada anopa nondu ne fa kɔpem du baako pɛpɛpɛ ɛwɔ wɔ Hines TV so na dwumadie yi sɛn ne teɛ yɛhyia mpanimfoɔ atitiri anintini akatakyie abirɛmpɔn a wɔadi nkonim wɔ asetena abrabɔ mu no, na yɛne wɔn atena ase atwetwe nkɔmmɔ adɔ wɔn bra mu asukɔ ama wɔn abrabɔ abɛyɛ afutusɛm, nkuranhyɛ, ne nkanyaeɛ ama wo ɔbabunu a wode biribi asisi w'ani so na wopɛ sɛ woduru ho na ɛtɔ mmerɛ bi a w'abam abuo no. Mepatɔ gye berɛ na hwɛ w'asaseɛ ne sɛ dwumadie Kwasiada yi. ne Kwasiada biara, Benada ne Benada biara, na wobɛhu sɛ sɛ wo nkaakyi. Na mpanyimfoɔ akasa bi a ɔkaa sɛ, baabi a ɔtomfoɔ bɔ hɔ pampan na ɛhɔ hia no, wo yere ho bɔ so a, wobɛto gya. Meda ase. Na nnɛ, Onyame adom, me ne mea me papa. Wobɛka sɛ wo papa bɛn? Me nna da di ansa. Meretwa me ho agye m'aboafoɔ nkrato aba, na meba a, mɛda me papa adi akyerɛ wo. Wɔn a wɔsɔ yɛn mu ma yɛtumi de dwumadie yi ba w'akwan mu yɛ Gideon Hene Herbal Centre,

kɔvkuo anum. Na mempɛ sɛ mea mɛto m'anim tuo na mada mpapa kora yi. Mpakyɛ me papa bɛn na me na adi asie ma nyini yi? Ɛyɛ waa wo papa Kodwootɔ a dodoɔ no ara nim. Nnipa bɛgye adie. Nnipa bɛgye adie.
A na mote din ne Kodwootɔ. Kodwootɔ.
Yeah. me papa nnipa bɛgye adie a dodoɔ no ara nim sɛ yɛfrɛ no Kodwootɔ. Daddy, din a nnipa de nim wo yɛ nnipa bɛgye adi ɛne Kodwootɔ. Wo din a ɛhyɛ adaka mu a w'agya ne wo na de maa wo ɛyɛ din bɛn?

hɔ na ɔpanyin kwasi ampɔnsa ofiri okay meyɛ asanteni ba okay ɛyɛ ghana ni nti firi ghana ha okay bisa mi ɛsɛ ase na wawofo a wɔde wo baeɛ dwumadi bɛ na ne kura wo sɛ yɛ wotu sie so mpanimfoɔ sɛ wotu sie so a wonkyɛ tentene yɛ ɔpanin kwasi ampɔnsa dodoɔ na anim sɛ ɛfrɛ no kodwota na nnipa bɛgye die yɛwo ne tu sie so anaasɛ ɔkɔ sukuu kakra
Nokwasɛm sɛ, ɛnnɛ wɔma me werɛ how kakra sɛ deɛ woka sɛ wobɛtu sie so anaasɛ wokɔ sukuu kakra ɛyɛ ahotesɛm nanso nyame a ɔtumi ade nyina yɛ no sɛdeɛ program mu fa no na yɛde hyɛ nnipa no bi nkuran na ma wɔhu sɛ baabi a wɔ no wɔnsusu nka akyi na nea woyɛ biara no woatumi ayere wo ho ayɛ nsiyefoɔ na nyame pɛ mu a sɛdeɛ ɛteɛ biara ɔbɛyɛ yie. Mawɔ wo, yɛwoo me no te sɛ kɔtɔ a ɔda gra mu. Kɔtɔ tɔ gra mu a sɛ yɛ den ɛbɛyɛ den so bɛdi gye sɛ ɔboafoɔ bi ɛbɛ mu. Nti Yesu antu me so ɛna yii me firi saa gra no mu ɛma me pie. Nti ano anto kokoɔ so. Na ɔpani wokɔ sukuu kakra? Ɛneɛ na meka kyerɛ sɛ meka kyerɛ sɛ ma no werɛ ho. Dan ne dan ama nnipa bebree de hyɛ yɛn adwene mu sɛ woankɔ sukuu di a wonyɛ yie. Ɛnte saa. Ɛnyɛ nokorɛ. Mewie elementary, mannya obi antoa me so because me papa wu somewhere 1982, second February na me papa wu.

Nnwuma a mafa me nsam a mayɛ, na yɛ a na de Nyame ka sɛ, yɛ a na yɛnim sɛ wotra mu ara na tu na de wo srɛ. Ɛyɛ kakra kakra. Na nea meka ne sɛ, abrabɔ, mpɔnkyerɛne mmienu kɔtɔ wɔ bi mu. Nti mpɔnkyerɛne mmienu kɔtɔɔ mu no, na yɛ dene. Wɔn mu hwere sɛ nka wɔn bɛtrae sɛ wɔn bɛpie.

Enti me deɛ medi kan aka ne sɛ abambuo, mma bambuo nyɛ w'aduane, nyɛ bambuo, mfa bambuo nhyɛ w'adwene. Sɛ wode abambuo hyɛ w'adwene mu a, dwumadie bi a wodie biara no, ɛntumi nyɛ yie, ɛnwie wo yie. Sɛn sɛ meka yi, saa ayi ase ntɔfe a ɛtontɔn yi, seesei matɔn bi, me ankasa. Dɔkono biara nni hɔ a me nniyɛ. Dɔkono biara nni hɔ a me nniyɛ. Sɛ nsɛ me maame yɛ dɔkono. Me ara me yɛ dɔkono kɔ tɔ no. Me wɔ fam tu na me kɔ kurom kɔ fa nyaadoa ma ko na ma bɛ siesie na ma kɔ tɔn na me bɛ tua me school fees. Me startee P3 na me hwɛ no.

ne nyinaa akyi no nkurɔfoɔ ntumi de wiɛ mentumi wie wɔfo pii hɔ nti na ɛden nti pani yɛhwɛ wo wawie elementary school sɛsi ya no watumi de nkusikyere ne adɔpaa ne bade bade saa atumi awie basic school no ɛni wowie yɛ no mepɛ sɛ wodɔ ɔbrɛ mu sport wowura mu ara wei ara na sɛ nneɛma wie deɛ me koraa no mesua wei de yɛ wei anaa mekɔsua mesi mekɔsua carpentry wowie yɛ no wowura adwuma bi mu adwuma no ɛma wo wote fifiri wo a woto dwa sɛ wode wo no mfɛ yɛ adwuma ɛna na manu gu so ana meka me ɔsɛ meka me sɛ obi bɛka sɛ pitiri deɛ woyɛ dɛn na na wotumi hwɛ wo mene nso bɛ busa sɛ ne pitiri na ate sɛn a na hwɛ wo ne m'ani adi na medi paa Wonndi pa. Di pa kakra kakra ne nkusikyerɛ ɛrento fetɔmm. Ɛnam de hwɛ me ho na mewie sɛdeɛ woka yi. Saa aboɔ adwuma no kɔwura mu. Ɛyɛ anweatuo. Anweatuo. Kɔwura saa aboɔ no mu kɔyɛ biara after saa aboɔ no mekɔyɛ kapenta. Nti kapentry no mu no ɛna. Yɛbɛyɛ chopper. Te chopper anim no na. Yɛni nkɔmɔ wɔ chopper anim. Kɔ bɛrima nkwae bɛrima adua no deɛ mo yɛ mura hɔ mɛ. Nkwa sɛ bɛrima nkwae deɛ o papa mi ni mbɔ mi nkwa bɔ because aduane na mi yɛ no na mi kuta nipa bɛɛ sɛm bamia na mi yɛ no. Mia na menya ba. Enti chopper anim no sɛ bia se nka ayɛ chopper a eh, wobɔ car ka kɛseɛ deɛ ɛnkɛ bɔ so mekɔ chopper yi mu nso ba bɛma ɛka bɛda nso meyɛ fɔn mɛti me ho anyi nti na branteɛ bi de aduro ba hɔ ɛbɛtɔn Enti ɔbaa no bedidi wɔ me hɔ no, na meka kyerɛ sɛ aduane menim yɛ o. Na ɔsɛ ah papa, wonim aduane na ateɛ na woyɛ kyɛ ɔbaa. Ɛnam sɛ brɛ nom nyansa. Ɔbaa yɛ ama yɛ a wote wɔ awosa paa no, ɔmpɛ. Enti ɛnam saa yɛ so ma me ne bɛnya ayɔnkofa nti ebi ɔba hɔ a, ka ɔne ɔbɛdi. Ɛtena sɛ bi na wɔn afɛ na kyerɛ sɛ ka no kɔ soro no, nam sɛ no, asɛm akoa yi ka yi, mede me ti bɛwura mu. Mɛduru ahyɛase na mekyerɛ wo mu. Ɛmfa ni sɛ wobɛdua mu kakra. Mɛduru ahyɛaseɛ na mede bɛwura mu. Afei na wobɛhwɛ kwan a ɔpanin Akwasi Ampɔn Nsa a dodoɔ no ara nim sɛ yɛfrɛ no Kojo Tɔ anaasɛ nnipa bɛgye adie. Na nnɛ ne nnwom no a ewiase ne Ghana nyinaa gye ntere ha no, yɛbɛma no ato ama Ghanafoɔ nyinaa ate sɛ ɛyɛ ɔno ara ne voice na aduru baabi a ɛɛ nnipa bɛgye adi wɔ biara anaasɛ Kojo Tɔ wɔ biara a ne voice na ɔde to nnwom. Ɔbɛto hɔ. Mepakyɛw. Dwumadie a w'ani gu so a wohwɛ yi yɛ w'ahyɛaseɛ ne sɛɛ dwumadie ɛwɔ Hines TV so. Yɛde ba w'akwan mu Kwasiada yi anwummerɛ nonsia kɔpem nonsia mpaamu ɛne Benada anopa nondu mpaamu kɔpem du baako biara. Gye berɛ, tena TV akyi na hwɛ dwumadie yi ma yɛn. Wɔn a wɔaso yɛn mu ma yɛtumi de dwumadie yi ba w'akwan mu Kwasiada biara ne Benada anɔpa biara no yɛ Gideon Hine Herbal Centre, Gideon Hine Herbal Centre. Gideon Hine nnuro a wɔde aba adwamaa so bi yɛ Omintimmirim. Wo deɛ wo wura pharmacy shop anaa drug store bi a wo se mepɛ omintimmirim anaasɛ Gido Malamis anaasɛ Candy Mist. Wo wura pharmacy shop biara wo nsa bɛtumi aka bi. Yɛne Daddy retoa yɛn nkɔmmɔ twetwe nso na wadɔ asukɔ awura ne ne nnuro ahyɛaseɛ yɛ no. Daddy, ɛɛ na bisa biribi sɛ, kodwo tɔ nnipa bɛgye adie a ɛnnɛ agye ntrɛha wɔ Ghana ne baabiara. Kwan bɛn na wofaa so na wo nso wutumi benyaa din saa na aduro no bɛgyee wo din wɔ nnipa mu?
Nyɛ sɛ ofitaa na Kodiotɔ bɛyɛ Kodiotɔ. Nokwasɛm sɛ obiara wɔ kwan na mefa so yi no pue na m'ano da asɛm so a meka sɛ ɛɛ na ɛde gu basket mu. Ebi wɔ so a na ɛde gu baage mu. Nti meka sɛ me ne me kɔto no me Cote d'Ivoire ne adeɛ a yɛne no kɔbɔɔ ayɛ ma nsa so mu de kɔ kurom yɛ ade kurom yɛ anfa no easy because hwɛ asante region wopɛ ghana ba bi nnuro wɔ paa ɛyɛ asante region nti no nyame bɛyɛ wadom a waduro bɛtumi apue no ɛnyɛ easy ɛna fam ba nyame adom nyame ma yɛ nyansa ma yɛ adwen sɛ na meka no no a meka no sɛ Sesei machine a nkurɔfoɔ de tɔn no ne yɛde nyina no, ɛyɛ yɛ din na ɛda soɔ. Sɛ sɛ nipa no kɔpɛ bi koraa na wɔsɛ mepɛ kodo to machine, mepɛ kodo to machine because ɛno ne din a ɛda soɔ. Sɛ sɛ yɛne yɛde baayɛ ba system anim ma nipa hu sɛ sɛ mɛfa kwan wei so ase ɛbɛyɛ yie. Nti deɛ na aka no kane no na kurakura yɛn, yɛbɔ firi twam, yɛde nam, yɛsoa. ne nyina bi sɛ deɛ obusa ba nyame adom ɛnde nyame adom yɛmfa nsie ti ɛnsa nsoɔ bio mekae sɛ somewhere 2009 2010 2011 na metaa ne obi ahyiam paa wokagye tia dadam na Wo ne sista baako di w'akyi, I don't know sɛ wo sista ahe, na wobɔ na ɔno nso som bi, wobɔ free to ano na ɔno nso som bi. Mepa kyɛw, boa ahwɛfoɔ. Obi wɔ hɔ a wate kodwotɔ, bɛde wonim sɛ eh. obi foforɔ bi nso na ayi ne tiam. Deɛ na Ghanafoɔ ne Kumasefoɔ ne wiasefoɔ ahwɛ nyinaa ɛde kae sɛ saa papa yi na na ɛnam Kumase kɛnyɛ ti adada mu.
meda ase bi nua yɛnya fridge ade wɔ ha nka bɛboa yɛ papapapa bɛboa sɛ deɛ okay wone sɛ na meka bi sɛ adwuma no na yɛ family week nti nyame yɛ adom kora ɛpɛgyaeɛ no ɛdurum no biansa na memu bi abam abɛtɔn bi kɔne yɛ nkurɔfoɔ no nko a ɛnam nipa na ɔka ne me nuabaa ɔne megyina akyi ana ɛsome Na ɔno nso ɛso nam so mebɔ fitwa na mɛhyɛ yi kura me na mebɔ deɛ ɛte sɛ deɛ nti nokorɛ sɛ na wohyia na ɛnokorɛ nti nea wobisa no sɛ bɛma nnipa hu sɛ ɛyɛ mea ɛbi sɛ ɔmo nimi deɛ ɔmo nimi ya me voice koraa di me ho adanse kodwotɔ no ntiamu ne ade no amanneɛ no afam nti na mo akapɛ na sɛdeɛ woka yi na ma nnipa hu sɛ ɛyɛ kodwoɔtɔ no ano ɔmnim no ɛwɔ kagye tia no ɛnyɛ kodwoɔto foforɔ ɛnwo no nso meyɛ nom sa ma deɛ meyɛ nom sa nwom no meyɛ nom sa nwom ne Me nua Boasia ko bɔ no wagye so mebɔ no wagye so na ɛdi so na meyɛ sɛ deɛ woka yi sɛ fritwa ne fritwa no ɛbi ni ha nanso mentumi nka sɛ fritwa ne yɛnti no yɛmmɔ mene deɛ wɔne tua no anam de to yi ɛnti no a mede bɛkorɔ
mamoa kapɛra kakra
ɛm sɛ

Nnipa bɛgye adie na wɔbɛdwo. Nnipa bɛgye adie na wɔbɛdwo kodwo. Nnipa bɛgye adie na wɔawu kodwo tɔ. Dadi wonim asɛm bi ama wɔn kakra wɔ ha. Edin ɛdɔɔso. Nsɛm obi bie adwuma na ɔfɛ din bi ato so na ɔfɛ din bi ato so. Ɛyɛ dɛn na wɔampɛ din biara mpo Akwasi Amponsah Herbal Center, Akwasi Amponsah Prestige. Na edin a ɛkɔforo too so yi, emu awurae ba no, emu hu kakra, nnipa bɛgye di. Ɛdeɛn na ɛma wode saa din baeɛ? Meda ase me nua.
Wohu sɛ Abibifoɔ yɛ su akura yɛn. Yɛne Aborɔfo nyɛ pɛ. Sɛ wotie Majengo na metumi ka sɛ Buroni ayɛ kyɛn. Wɔse fa to kuo, wo ho bɛtɔ wo. Woanya gyidie wɔn akɔtɔ de ato kuo. Nyame ayi wo nua bibini adom ama ɔyɛ duro nwanwasoɔ sɛ gye na fa sa ho yareɛ. Wonyɛ ni. Wohu sɛ Yan ne gyidie no ɛɛden. Aduro baako na ɛsa yareɛ bebrebee. Aduro baako na ɛyɛ wei. Ne saa so nti no, ɛna ma meka sɛ berɛ a bɛgye di sɛ ampa sa deɛ no, na ayɛ too late. Na ma nneɛma ka akyi. Wate aseɛ? Ɛbɛgye wo, nanso bɛfa yɛ wo mu. Sane sɛ beginning no na nkɛ ɛwɔ sɛ wogye tom ma duro no tim bɛsa yareɛ no, woampa anyɛ hwee. Enti ma yare ntokuro wo kɔ akyiri.

he ne Stevie a ɔne no redi nkɔmmɔ yi. Ɛyɛ me and Papa Nimpɔn, Dɔkta Akwasi Ampɔnsa, Dɔkta Akwasi Ampɔnsa. Na ɔka Dɔkta Akwasi Ampɔnsa a, wobɛka sɛ Dɔkta Akwasi Ampɔnsa ɔne hwan? N'ahotɛ din yɛ Kojo Tɔ, anaasɛ nnipa bɛgye adi. Na dadi, yɛnhwɛ adeɛ. Sɛsi Onyame adom, Kojo Tɔ yi abɛgye ntraa, sɛdeɛ medi kan kaeɛ no, wiase no baabiara.

Me ne m'abrabɔ nte sɛ kɔtɔ ɔdagra mu. Kɔtɔ a wɔdagra mu. Saa na abrabɔ no teɛ. San sɛ na wobɛtumi apue no, na ɛyɛ den. Na Kristo nti, wɔyi me apue. Fɛ meka kyerɛ sɛ, me secret ne Kristo nti ɔtie me gyengene a, neɛ meka ne sɛ, sɛ wohyia Yesu a, fa seda ma no ma me. San sɛ wama me nimdeɛ, wama me nyansa a mɛdidi ho. Ɛna. Nyame adom, ne mmɔborɔhunu, ne n'ayaresa tumi no asan abɔ wura aduro no mu. Enti aduro no yɛ adwuma. Ɛnyɛ sɛ ebia meka no m'ano. Wohu sɛ kane no na dodoɔ nim sɛ ebia mekasa kwa. Hmm, aduro baako na sɛ meba so aka no koraa mede akyerɛ. Enti ne most no boa a aduro no. Enti obi kɔtɔ ei, mai ne duro na wɔka ho asɛm saa no, sɛ nye nkodompo. Ɛnam saa yɛ so ma aduro no yɛ dɛn, ɛbɛgyee din nti kɔyɛɛ obi nka nkyerɛ obi obi nka nkyerɛ obi wate ase abi nka nkyerɛ bi na abi nka nkyerɛ bi na abi nka nkyerɛ bi wate ase nti no maa duro no bɛgye gyina like sɛ yɛka yɛ fun yareɛ paa wode nko no sra so kwa anwadeɛ nti wɔkɛm secret ne yesu ɔbɛne yɛntoa so sɛ sɛ onyame sɛdeɛ wɔsi apagya wo ne wiase ma nyinaa ate wo nka na ɔmahunu Ham, Yɛpɛ sɛ yehu the impact you've given to your town, mfasode a wo kurow anaa wo man yɛ anto Ɔpredie anya firi wo mpagya no so. Medase me nua, neɛ Antoo kuro no anya firi me so deɛ, Nyame adom, yɛ se nkyene ɔnkamfo no. Antoo kuro no nya me so mfasoɔ bebrebe. Deɛ edi kan yɛ mmeranteɛ ne mmayeaa mafo wɔn nnwuma because wokɔ hɔ a,

Bɔhyɛ bi atututu kwan. Ebi nso atumi asisi fii wom. Ɛhɔ no kakra no koraa no, ɛnyɛ bɛtɛɛ. Ɛno nkamfua. Antoa kwan a na da wɔ yi. Ɛde baabi na ɛden sɛ kaa bɛtumi afa so. Deɛ meka wopɔ yɛ momfa, ɛnyɛ nkontompo. Oh, Mia mekɔfa machine bɛsi so na magredi so kama. Menya ɛkwan no so adwuma koraa, mayɛ bɛyɛ four times. Police station. ho yɛ fi mepenti hospital mepenti schools mekɔ penti kurom wɔ station yɛ wɔ hɔ mepenti akyɛ sɛ kuro no deɛ mɛtumi aka sɛ kuro no anyame so mfasoɔ bebrebee aboa ama kuro no ɛna dwuma baabi ɛti seesei no asɛ yɛ nimonyam kɛseɛ a ama kuro no a na nka nyɛ baabi ama ne woti mpo a antoa mpo ne nka bɛden sɛ obi wɔ hɔ a na nka ɔbɛba ɛnso Ɛnam saa bea a me ne mo te nti no, ebia Sundays bi wɔ a nnipa boro thousand etumi bɔ wuram ha. Ebi fifiri akyiri ɛba. Ɛnam saa yɛsɔ amantoɔ din sɛ akɔ akyiri mmɔ.
Ɛnyɛ ne bɔne ne duabɔfoɔ ano bi. Saa. Enti sɛ wotie me te nka bi ka kyerɛ sɛ ɛnɛ yɛkɔ ntoa. ɛkɔsi ɛho yareɛ yɛkwantoa ɛkɔgye ani a ɛnyɛ dua yɛkwantoa ɛkɔsa yɛn ho yareɛ yɛkwantoa ɛkɔgye yɛni ɛwɔ berɛ a ɛnyɛ duabɔ wasaseɛ ne sɛ dwumadie no w'ani gu so a wohwɛ no wɔ henes tv so dwumadie yɛde ba wakɔ mu kwasiada yi ne kwasiada biara anwummerɛ no nsia kɔpem no nsia mpaa mu na yɛasan asi so de ama wo Benada anɔpa nɔndi ne fa kɔpem du baako. Na me a mede dwumadie ho kyia me di a megye so yɛ Barima Ba Agyemang Ɔpamboɔ Dua. Na me guest anaa me hɔhoɔ a menyaa ne fie ha ɛnnɛ yɛ me maame papa Dɔkta Akwasi Amponsah a ɛdin a dodoɔ no ara de nim no yɛ Nipa Bɛgye Adi anaasɛ Kojo Tɔ. Na mesrɛ yɛnhwɛ adeɛ dwumadie wɔn a wɔkura yɛn mu ma yɛtumi de ba wo akwan mu da biara da Ɛyɛ Gideon Hene Herbal Centre Gideon Hene Herbal Centre Gideon Hene Nnuro bɛn na Gideon Hene de aba dwa so? Nnuro a Gideon Hene de aba dwa so bi ne Omintim Minim. Wodeɛ wura herbal shop anaa fa pharmacy biara, wowura hɔ ara ka kyerɛ pharmacy attendant sɛ mesrɛ wo ma me Omintim Minim, Omintim Minim anaasɛ Gido, Gido Malamis anaasɛ ka kyerɛ no sɛ wopɛ Omintim Minim, Gido Malamis. ɛno ano ɛyɛ duro no ɔrema obi atɔ ɛwɔ hɔ no daddy yɛn toa so na yɛn fa yɛn nkɔmɔ twitwɛ no ɛreba ne wie yɛ no adeɛ baako a mepɛ sɛ yɛ hu ɛfiri hɔ ne sɛ yɛ hu wahyɛseɛ yɛ ama wanto sie so wo brɛ wo yɛ dwuma den ɛna nnɛ onyankopɔn apagya wo abranteɛ bi pɛ sɛ owura herbal industry mu anaasɛ herbal treatment mu wɔ try a na na pɛ mu abu ɔkɔ baako mmienu kɔtɔn a ɛmfa Ɔkɔ mmiɛnsa kɔtɔn nfa na ɔde ne dwetire nyinaa agu fam at the end of the day no ɔntumi nkɛte ba saa aberanteɛ mepɛ sɛ wofa yɛ fidi kɛse yi so ɛde afutusɛm yi ɛma no ma no. meda ase me nua ɛm sɛ deɛ woka yi nokwasɛm sɛ mede ka ka kyerɛ sɛ especially ashanti region wopɛ ghana baabi nnuro wɔ a ɛyɛ ashanti region baabia ni hɔ a yɛ nnuro dodo ɛkyɛ ashanti region sɛ meka kyerɛ sɛ nyame yɛ wadom na wo pii a na ya dum bi enye yi ze enuro no dɔɔso wɔ asante na ma nye ne yɛ na betumi apie ɛno deɛ no doubt because wiase nye obiara na betumi atɔ ka enye obiara na betumi asi fie so obi atɔ ka obi asi fie a hwan ne obi ɔde ase nti no mede a meka ne sɛ sɛ woyɛ duro yɛ na times ɛdipɛnde aduro na woyɛ no aduro na ahoɔden kura ɛno nso ka ho waduro bɛtumi adwuma nyɛ kasa tenten ɛnyɛ deda a woyɔ aduro bɛgye waterema because mɛtumi aka ne play sɛ kodwoto ayɛ kodwoto yi afei kora mepɛ sɛ metra sɛ mɛyɛ adwet memenya adwet ɛnso no baabi aduro no tiɛ koduro no mɛtumi aka sɛ ɔnna yɛ adwet woboa kodwoto deɛ kodwoto sɛ sɛ dwuma deɛ ɛhu aduro a Obi yam yɛ de adesena so kwa ne kɔ. Wotu adefa mma so three minutes ne kɔ. Wakyi kasɛm tutu kɔ. Wosisi yɛ ɔyɛ kɔ. Ɛnkanka sɛ woto ase sɛ yi. Ɛɛtwe wo. Fa twi kɔ. Kɔkɔ firi to ade tuɛ kɔ. Papa ne deɛ mede ba seesei no, ɛgya tua toɔ. Yɛ na times, nnuro dɔɔso wɔ Ghana. Na kɔkɔ duro ɛka kɔkɔ duro deɛ. Meka sɛ bia no wate me nka. Kɔkɔ fifiri wɔ bi. Wɔne ho hwɛ ne yi. Yɛ a mepɛ kyinigyeɛ. Ofa. Sɛ aduro no ya na nɛ yɛwɔ kɔm a ya nnuro wɔ hɔ deɛ wo kɛn no wate sɛ si yɛtɔn aduro na sɛ bia bɛhunu ya yi ebia waba ha wate kodwotɔ nka i kodwotɔ wei kodwotɔ yi wei kodwotɔ wei ei ɛne aduro na ɔde yɛ yi ɛne yɛ mɛsoma yɛ aduro ɛde akɔyɛ bi yɛwɔ kɔm a ya aduro wɔ hɔ wate aseɛ yɛwɔ kɔm a ɛyɛ aduro wɔ hɔ ɔkɔnya sɔdas baabi a wapake no a ɔtɔn ɛntiri pa no kɔtɔ baako Wanhunu sɛ ɔwɔ ntobi nti hɔ na ɛwɔ. Nti obi de na ne sika ne betire kɔhyɛ duro bi mu na amoa no a na duro no nkɔ yie. Sɛ duro no yɛ a menye menye ne sɛ ɔbɛtɔ duro a ɛyɛ a ɛne tɔn ne ho wate aseɛ ade pa ne tɔn ne ho sɛ mene woka nkurɔfoɔ twoka twoka tv so radio so a nkurɔfoɔ bobom wɔma kotokoto wɔma sɔresɔre kodwoto menyɛ bi ɛnso nyame adom baabi a kodwoto wɔ yɛda ase dadi yɛnhwɛ adeɛ bi ɛwɔ ha Mepɛ sɛ wogyina saa afiri kɛseɛ yi so na woma Ghana ne wiase ne wo kurom mma hwɛ mfeɛ nnum ne du ne nsia bi a ɛfiri yɛ anim anaa mfeɛ du ne bi. Sɛ Nyame ma wo ahoɔden na wote ase, yɛsrɛ Awurade sɛ ɔde ama wo. Ɛdeɛn na wo kuromafoɔ ne Ghanafoɔ nhwɛ mfiri w'anim? meda ase bi nua de me kuromafoɔ ne Ghanafoɔ nhwɛ mfiri bɛ ne antoa nhwɛ mfiri m'anim sɛ sɛ Nyame yɛ m'adom a na ɔdom me a, nea mepɛ sɛ meyɛ ne sɛ mepɛ sɛ meyɛ big hospital ɛwɔ Antoa ɛde boa Kwabere mpatamu ɛde boa Santemaa mu na meyɛ ma ɔma a ɛnyɛ clinic a ɛyɛ hospital ankasa meyɛ both meyɛ herbal ɛne orthodox no nyinaa abom na ma obi so yare a nyame nam me so ama no anya nkwa aboa nti woyɛ Ghanani woyɛ santene, woyɛ kwaberenyi na wokɔ nkotodwe no mu a, na wode mpaebɔ ataa w'akyi sɛ nsusuiɛ ne adwene wɔ me tirim no, Nyame mma ɛntumi mpue na yɛnya yɛnya so mfasoɔ. Sɛn sɛ ɔhwɛ aha, mekuta nnipa tete tere. Nyame boa na sɛ meyɛ wei a, ɛdeɛn na ɛbɛyɛ? Mɛtumi afa nnipa ɛkyɛn saa ama kwabereman nso atumi afa wɔn mpia? Nti ɛyɛ nnuro no nko ara anaa wɔn nnwuma foforɔ bi ka nnuro no ho?

Na nyɛ deɛ sika ba ne nsam a ɔno nko ara na ɛdie. Enti ɔpanin yɛka sɛ Onyankopɔn ɔnhyira wo na ɔnto wo nkwa mu na Ghana ɛnya wo so mfasoɔ bebree. Na adeɛ baako a yɛde ɛrewie no ne sɛ yɛwie no korakora ɛne sɛ ɔpanin Kojo Tɔ, Ghana mmabunu pere wɔn ho pɛ ntɛm. Mpanimfoɔ kakasa bi ka sɛ wopere wo ho pɛ pɔw se a mogya ba, wopere ho pɔw se a mogya na ɛba. Ɛna mpanyimfo kasa kasa bi sɛ, Yɛankotow a yɛnna. Mepɛ sɛ wofa yɛn dwumadi yi so na wokyerɛ mmabun a wɔpɛ sɛ basaha so wɔbɛde wɔn ho, basaha so wɔbɛyɛ adefoɔ, basaha so wɔbɛyɛ wei, wɔbɛyɛ wei. Pakyɛw, fa saa akwannya yi fa afotuo ma Ghana mmabun ma me. Meda ase, me mfɛhyɛ. Meda ase, me nua.
Menim sɛ adwene a medwene ho sɛ mebɛka yi na waka ho asɛm yi. Nokwasɛm sɛ madi kan yɛ ho news. Na menim, mesrɛ Ghana ban. ɛsɛ this time ghana yɛyɛ ayɛ nhwɛ ha dodo yɛyɛ ayɛ nhwɛ ha ama nneɛma bebree kɔ so a ɛresɛe ɔman no nneɛma bebree kɔ so a ɛma maburu no mpɛ dwuma n sɛ sɛ nyame yɛ wadom sɛ ya ne obiara ka no sɛ wakɔgye sikaduro
ne saa so nti aberanteɛ no te hɔ a ɔbɛyɛ siefoɔ ayɛ adwuma abere no mu gyani akɔpɛ sika no Wɔnim sɛ nnipa sɛ mesi deɛ sikaduro na ɔkɔgye yɛ nti wɔ sɛ meso mekɔyɛ bie. Me deɛ a meka ni, ɛyɛ mo a mo TV station mefa fidie so, mo a radio station ne TV station, mesrɛ mo ɔda hɔ ma. This time Ghana yɛ sɛ Ghana. Ɛwɔ kwan bebrebe so. Ɛnɛ wodu state wobɛbie TV station biara. Sɛnde ma me nsɛnde ma wo. Kere kere kere kere de sɛnde ma me nsɛnde ma wo. Ɛ na na ɔboa me ho ahoan bra. Ɛma osika yɛahyehyɛ sika gu hɔ so wei nyina wɔ hɔ deɛ adɛn nti ne yɛmfa mmoa ghana ɛma ghana ntu mpɔn na yɛbrɛ mesra ban mesra ban sɛ ɔmo mfa mu nansi fam ama yɛ mmeranteɛ no mpɛ adwuma ɛsɛ sɛ babunu bɛkɔ akɔyɛ adwuma no wɔ sɛ ne mefa ha yi a ɛbɛyie ɛneɛ wonya 40 years na ɛyɛ dɛn wonya 70 years na ɛyɛ dɛn ɛnyɛ deɛ ɛboa yɛn sane sɛ kane no wɔn sɛ mekeka nnwuma bi ama yɛkyerɛ wo sɛbi deɛ maduro yi nka mɛtumi akɔyɛ bi obi hunu akyerɛ deɛ obi abɛka sɛ wei de so yɛ no adwuma dada na nkɔkɔ but awieyɛ ne asɛm awieyɛ ne asɛm nti woyɛ aberanteɛ woyɛ abaayɛ a na sɛ wo sɛ womfa nsa nyɛ adwuma na wobɛdi nnɛ na amafoɔ azaa a yɛza nkurɔfoɔ nipa eku nipa egye sika kyia daakye bi wɔwie yɛ ewie wo yie wotie bi a yɛsɛ obuobɔ no a Wakɔyɛ, yɛde nsuo akɔpete ne so, yɛsi ɔnware. Sɛdeɛ ɛteɛ biara no, ade bi a wahyɛ ase biara no, ɛwɔ awieeɛ. Womfa ho ni. Nti yɛ abaayewa, woyɛ aberanteɛ na wotie me a, mesrɛ wo, fa wo nsa yɛ adwuma na nhyira wɔ Awurade hɔ. Wɔse nhyira ɛfiri nyankopɔn nyame nsɛm hyira ɛna ma nipa yɛdefoɔ wobra adwuma mfa hwɛ nka ho ɛnneɛ sɛ kredɛkredɛ dɛ wonya adwuma ma nipa no tɔn mu no tie wo kra ɛna wotɔn wonim a meka kyerɛ wo wotɔn wo kra sɛnde ma me nsɛnde ma wo wonya adwuma Obi se fa one million bɛgye ten million. Dwene ho sɛ wo kra na wotɔn. Sɛ w'ani maa ho so a, may draw attention. Fa two million bɛgye twenty million. Dwuma bɛn na akɔyɛeɛ? Anaa akɔtwaa lottery? Wo kra na wotɔn, enti hwɛ yie. Two twenty million no wobɛkɔ akɔgye o, fifty million no wobɛkɔ akɔgye, sixty million no wobɛkɔ akɔgye, na awieeɛ ɛne asɛm. ne yɛaka kyerɛ wode ɛnyi mogya wokɔto yɛbaa sɛ yɛbɛboa ɛnyi mogya sɛ sɛ tv station bi a bɛpie biaa tv station bi a bɛpie biaa nti mesra ban ɔmfa no nansifa no ne mmeranteɛ no ɛsɛ wɔ ho yɛtɔn yɛ kra yɛsrɛ aban ɔmfa ne nan nsi fam na yɛ mmeranteɛ no ɛtɔn wɔn ho me a mede dwumadie ho kyia me ɛdi a megye soɔ yɛ barima ba agyeman ɔpamboɔ dua nɛnɛ me ne me papa Dɔkta Akwasi Amponsah a n'ahotɛ din ne Kwadwo Tɔ anaasɛ Nnipa Bɛgye Adie na ɛdii ahyiamu. Na Ghana ha deɛ baabi biara nni hɔ a wobɔ Kwadwo Tɔ din a obi nnim no. Obiara nim Kwadwo Tɔ, obiara nso nim Nnipa Bɛgye Adie. Ne mpom anaa ne nkyi paa ne Kumase Kwabre Antoa. Na ɛnnɛ Onyame yɛ adom ma ɔpanin nso de n'abrabɔ abɛyɛ afutusɛm ne nkuranhyɛsɛm de ama Ghana mmabunu. a ɔno nso pɛ sɛ ɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi wɔ abrabɔ mu. Yɛn dwumadie yi, ne din ne W'ahyɛseɛ ne Sɛn? Yɛde aberempɔn, ne nti na katakyia a wɔdi nkonim wɔ asetena mu na ɛba dwumadie yi so na wɔde wɔn abrabɔ bɛyɛ afutuo ne nkuranhyɛ de ma obi biara a ɔgye berɛ na ɔhwɛ dwumadie yi. Dwumadie yi ba w'akwan mu Kwasiada yi anwummerɛ nonsia kɔpem nonsia mpaamu na yɛasan ati mu ama ɔbiem Benada anɔpa nɔndu ne fa kɔpem du baako pɛpɛɛpɛ wɔ Hines TV.